may expand further. In Beirut, there have been more Israeli airstrikes in the densely populated southern suburbs, where Hezbollah has its most important base.
fhungo ḽashu ḽihulwane kha ino awara ḽo vha ḽa uri muimbi wa muzika wa gospel a ḓivheaho soli muhulu o lovha mafhungo a tevhelaho ane a vha a u fhedza ṋamusi ndi ḓo vha vhalela one zwenezwino nga awara ya vhuṱahe

Rodigeda, Rodigeda, na Miss P, Aparapara FM. ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya roḓigeḓa nga dzina lifhi msp ndi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe u bva zwino u swika tshiṱoro awara ya vhuṱahe thetshelesi wa phalaphala fm na vhone vho tendelwa uri vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo na uri vha ḓivhe uri ndi nnyi we raḓigeḓa naye ṋamusi vha ḓo zwihumbula uri a ri ngo kona u vha na mbekanyamushumo yashu yo fhedzisela yo vala ṅwedzi wa vhufa fhedzi ra ri mm riṋe ri a vha ḓisela ri kone u ḓihudza nga vhufa hashu ndo no vha ṋekedza kale uri khou amba na nnyi vha songo takuwa vha vhe hanefho hune vha vha hone vha ḓo shumisa nomboro ya 086 002503 kana vha shumisa facebook ndi phalaphala fm ri nanu misi yoṱhe kana vha shumisa x at msp underscore dj kana at phalaphala thetshelesi wa phalaphala fm kale ro vha ro ḓowela uri vhurendi ndi zwithu zwine zwa itiwa musi hu na mushumo hune kale angei wa sokou wana vhathu vho sokou tou dzula pfhi ha vhone munna kana vha mufumakadzi kana mukegulu kana ṅwananyana kana muthanga kana musidzana takuwani ri ṋee vhurendi fhedzi zwithu zwo no shanduka hune ṋamusi ri vho tou wana hu na vhaimbi vhane vha vho ri vha dzhena nga ngomu studio vha sika muzika wa vhurendi thetshelesi wa phalaphala fm uri vhone vha ḓivhe uri na nnyi vha songo vhuya vha takuwa kha vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo swika tshi tou swika magumoni ngauri vhone ri ḓo vha ṋekedza tshifhinga tsha uri vha vhudzise mbuso dzine vha tama u dzi vhudzisa arali nda nga ri kha vhone ri na thilemelwi arnold nyamande vha nga ḓivha uri ri khou amba nyi hai a vha ri ndi shumise ḽine vhone vha ḽi ḓivha papathile papathile ndi khou vha ṱanganedza kha mbeka ya mishumo ya ro ḓigeḓa nda miss p ndo livhuwa u ṱanganedziwa ndi khou livhuwa nga maanḓa ndi khou pfa u tshivhi vho tou ṱanga lwendo uri vha swike vha ḓe vha ḓigeḓe na riṋe ṋamusi ri khou livhuwa nga maanḓa hai ndo ri ndi tshi tou pfa mufhululu u tshi tou lila na khombole nda ri a ndi dzhena nḓilani fhedzi ro pfo tshipfufhi vhone vha tou renda fhedzi u bvuma na fhasi kha vhathu vha ri bvanyana huwelela tshilombe huwelela iwe mafhenḓa mbilu ya mufunwa wau ndele nyama sase ḓotshi ḓotshi ḽa muḓifho u fhiraho mutoli wa ṋotshi muthu wanga nandi Ndi na ene ndo takala, thi tsha londa u tsha ḓuvha na u kovhela haḽo. Kha ene ndo wana mufula na ngwane, tsho vhuya tshifhefho na nkhwe dzatsho. Ri yo ḓigeḓa mirunzini ri tshi yo vhola, ho vuwa maseo na mapwyapwyalala, ri tshi sea ra vhandana tshiḽa tshikwekele tshawe tshi songo nedzaho mbiluni miss p
a fhedzi zwi khou vhudzwa nṋe mthijile zwi khou vhudzwa nṋe ngeno zwino maipfi aya ndi zwithu zwine vha tou zwi lora ndi zwithu zwine vha tou zwi ṅwala kuṅwalele kone ku tshimbila nga nḓila ḓe um eh, miss p hafhanoni kha vhurendi um hu na zwithu zwi no pfhi zwithu zwa vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha zwine ra vha ri tshi khou zwi vhona zwi tshi khou itea kha vhathu kha matshilo avho a kha ḓuvha ri a kona u zwi ita ra ṅwala luimbo ngazwo ha vha na nyimbo dza u eḓela musi wo eḓela wa ḓiselwa dzone u nga ḓi vuwa wa dzi prepare arali u tshi vuwa wa vha wo no hangwa miloro Uri u sa dzi hangwe u sokou vuwa hanefhaḽa wa puṱedza fono nga tsini wa rikhoda so ri na nyimbo dza u ḽora ri na nyimbo dza vhutshilo ha ḓuvha na ḓuvha na nyimbo dza nga ha riṋe vhaṋe musi ro kwashekana na musi ro takala ṋamusi ri khou guda zwinzhi nga maanḓesa ngauri havha muthu vhe ra dzula navho muthetshelesi wa phalaphala fm vho nominatiwa na ngei kha dzi satma awards uri vhone vha kone u pfa zwinzhi vha songo ya fhethu ri thome ri fhire ngafha ri a vhuya zwone zwino sikale
Muṅwe na muṅwe kha vha ende nga nayo, vhareili na vhaṋameli vhoṱhe ndi vha ndeme nahone vho tewa nga u tsireledzea musi vha tshi shumisa bada. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaenda nga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe muenda nga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa a reila ngeno muendanganayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga houno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulungee magondoni. Phalaphala FM. Ro ḓi geḓa, ro ḓi geḓa na Miss P kha Phalaphala FM. Arali u hone vho vulela radio zwa zwino a vhathu lenga. Ri live na fhaḽa kha YouTube na kha Facebook vha vha ṱoḓa Phalaphala FM ri nanu misi yoṱhe. Namusi ro ḓi geḓa na Papa Thile. Papathile arali ḽa basa ḽi tshi pfi thile melwi anoldu ili ḽa papathile ḽo ḓisani miss phi ḽa papathile ḽo ḓa zwezwi ri khou aluwa ri tshi khou tamba um ho vhona muṅwe muswana nga ngei hayani hune ndo aluwa hone makonde um a tshi ḓivhidza papa munati Zwezwo ri tshi khou aluwa o vha na dzindebvu dzavhuḓi badi oḽa muṱhannga nṋe vho ndo ḓi tou dzimuwavho dzindebvu ende ndi muṱuku kha nṋe oḽa muṱhannga a tshi ḓivhidza papa munati ndi tshi zwi tama nga maanḓa hezwiḽa zwithu nṋe ha swika zwezwi musi ni ri tshi khou thoma u ṱoḓa u rikhoda mademodemo anea nda vho ri haimani ndi khou tea u wana dzina ḽa ḽa hovhu vhuimbeleli kana hovhu vhurendi ḽine ḽa ḓo tenda na hezwi zwine nṋe nda vha zwone vhuvha hanga nda mbo ḓi dzhia kha helani papa ya holani muṱhanga papa munati nda ri no nṋe ndi ḓo dzhia thile hafhanoni kha thilemelwi nda ifha papa thile ndo tama na vhupapa wemba vhenevha nda ri nṋe ndi pfhi papa thile ndi afho he dzina ḽanga ḽa bva hone iḽi ḽa vhuimbeleli ḽa papa thile nga hetshi tshifhinga ni musi kha musi vha kha murole ufhio uh, nga hetshiḽa tshifhinga ro vha ri tshi kha murole wa vhurathi tshiḽa tshifhinga une zwa zwino ndi grade eight ipfhi ndi sa khakhi mm -hmm. e, ndo vha ndi kha murole onoyo nda funa badeli ya dzina ḽa hola muṱhanga ri tshi vhoya kha vho grade nine hanefha nda vha ndi tshi vho ri hai na nṋe ndi pfhi papatile
ngauri u namba ra dzhena afha kha mafhungo a tshikolo jim masindi ra vhura kha ri ḓo lavhelesa uri zwenezwo musi vha tshi khou aluwa na musi vha tshikoloni vha vha ṅwanaḓe um eh, jim masindi ndi hafha he nda thoma hone kana ndi ri ni ngauri ni ho vhesa na mupfuluwo nga maanḓa misphi zwa vhutshilo thiri u ya zwi ḓivha ho vhesa na mupfuluwo kha mubebi kha mme mubebi zwino musi u tshi ḓo vha na mupfuluwo ho vha na mupfuluwo wo thoma wa vhuhadzi mukegulu vha ya ha ha dzikhaladzi dzavho hune ha vha a tshikonelo Ro bva ndi kha iyi ya haningei nda ya nda dzhena tshikonelo. Ndi tshi kha iyi nga haningei ya tshikonelo nda vho ṱuwa ndo no phasela kha B hafho hu no pfi Jimu Masindi he a u amba. Yo vha i tshi pfi nga tshikhuwa thi ḓivhi nga Tshivenḓa. Nga tshikhuwa yo vha i tshi pfi pre-primary. Ndi primary ye ya vha yo guma kha thuu. Ndo ri ndi tshi phasa e, murole wa vhuthu nda mbo ḓi ya nda dzhena kha primary ya ravhura ine nayo o yamba hanefho khayo ndo ya nda thoma kha three ende na na u takala no vhuhulu wa tshi tongo khou ya sekondari u tshi khou bva kha pre school kha pre primary school yo gumaho kha two u tshi khou ya kha primary school u tshi khou thoma kha three wa tshi tongo khou ya huṅwe fhethu vhuswa ende zwa vhukumai ndo swika nda dzhena haningei ravhura ndi heyo ye a i amba ya vhuvhili afho primary a ri ḓo lavhelesa magudedzini a nṱha vha ri tshi vho dzhena sekondari ee ndo ya hangini ndo ri ndi tshi bva ravhura primary nda ya nda dzhena eh, murole wa vhurathi une ndi grade 8 hangei no no pfhi raluvhimba raluvhimba ndi sekondari ya makonde hangeini yo riniwa nga dzina ḽihulu nga maanḓa tshipfhu tshipfhi raluvhimba raluvhimba zwi ḓi nga ṅwali hezwi hu tshi phasiwa hu tshi phasiwa u ya vhidziwa uyo raluvhimba vha tshi phasela vha hangeini ha ravhura vha ya mu vhidza uyo raluvhimba zwino heyo sekondari ndo ri ndi tshi ya ndi tshi dzhena khayo nda swika nda ṅwala um murole wa rathi Nda ya nda ṅwala murole wa sumbe, ndi tshi kha murole wa sumbe, vhaṅwe mudededzi wanga vha no pfi Vho Ravhura vha ngeletshedza vha ri, Hai mani, inwi ni konese hezwi zwithu zwa u ḓurowa. Hezwi zwithu zwa u ḓurowa, ni nga ya na dzhena tshikolo tsha u ḓurowa, ni khunyeledze zwavhuḓi pfunzo dzaṋu dza sekondari ni tshi khou tevhelela heḽi buḓo ḽaṋu ḽe na ḽi konesa. Ha, nda tshi tou muola zwavhuḓi Miss P. a to bvo to ralo mani na ṱhafu hedzo dza mikonde mitete ha nda ndi tshi hola mani zwa ita nga maanḓa nda mbo ḓi bva khe zwi ḽa musi vho no ngeletshedza hanefho vha ri ni ndi ḓo ya vha ḓo amba na mukegulu wanga mukegulu wanga nga hetsho tshifhinga vho vha vha khou rengisa makete vha vha nga si kone u afoda kana u swikelela masheleni a uri ndi ye ndi dzhene gumani ngauri gumani yo vha yone i re na hedzo dzi drawing dza hone dzine ha vha mudedekadzi vha khou ri ndi ye hone Fhedzi-ha izwi zwa thusa ngauri siele hanefhaḽa kha shango ḽa hashu ḽa ha Nyamande ho vha hu na sekondara yo no pfi ni Mphalaleni, yo vha i tshi ita zwa dziḓirowingi nayo. Ndo mbo ḓi vhotshela hanefhaḽa sieleni nda ya nda dzhena hone nda ita hezwo zwa dziḓirowingi. Ndi tshi bva hone nda ya nda dzhena kha tshikolo hetsho tsho no pfi Lovedale nda ita Arts and Design khatsho. tshikolo tshi a konḓa miss p mm. hayi tshikolo tshi a mm. konḓa ndi mu vhudza mara dzo vhuya nga maanḓa ee eh, dzo vhuya nga maanḓa dzo vhuya nga mm. maanḓa fhedzi nda swika he nda ita n four yanga nda mbo ḓi ya nda ita na security khezwiḽa nda shavha nda mbo ḓi ya mushumoni nda shuma security ndi hanefhaḽa nda dovha futhi nda redzhisitara uri ndi vhe ndi khou isa phanḓa futhi na magudedzi anga kana na ngudo dzanga ndo redzhisitara kha iyo no pfhi iq nda vha ndi tshi khou ita project management hanefho na business management hanefho nda dovha futhi zwa zwino ndi khou isa phanḓa futhi ndo redzhisitara hezwi zwo no pfhi ni eh, eh, eh, eh logistic and eh, eh, transportation management zwa hone fhedziha dzi khou vhuya hu na u feila hunzhi nga maanḓa na u nyama hunzhi nga maanḓa tshikolo tshi a konḓa ndi khou sokou tou humbula muhumbuloni wanga uri um u ḓiwana ni sa khou tenda u nyama kana vha sa khou tenda u nyama ndi nga nṱhani ya uri no vha tanzhe vha tanzhe ngani kha ri ḓo lavhelesa mutsiko une wa vha hone u bva musi u tshi kha ḓi tou aluka u swika na ṋamusi ngauri u funa u vha tsumbo mm, u vha tanzhe ndi u vha mubebi msp u vha tanzhe ndi u vha mubebi ngauri u ḓo zwi humbula uri ni zwiṱukuṱuku zwine a phanda zwiṱukuṱuku zwine a fara nga tshanḓa zwi vha zwi songo tsha sedza ene a yeṱhe nga maanḓesa u tshi khou vha tanzhe muḓini u re na nyimele ine u ḽai Ah, nda zwi amba mani ndi a humbula na mme anga mufumakadzi wa vhaṋe dzo vhuya nga maanḓesa nṋe ndi tshi khou pfhi tanzhela havha ḽa mukegulu vha tshi khou ngalusa zwezwi musi ni ndi hangeni mphalaleni misp ndo ḓo swika he nda topoliwa nga vhaṅwe vha mudededzi vho no pfhi vho Musandiwa vha ri ni no man hovhu vhukoni haṋu ha u ola ndi khou ṱoḓa uri ni ni dzhie track suthu mbili dza vhana vha tshikolo ni ni dzi ole ni vhuye nadzo ri vhone uri ni ri nga ni fhana hetshi tshikoropo tsha u tsha u ola hafha tshikoloni na ngoho ndo ya nda dzi ola dzi tshi vhuya ngeni tshikoloni misp vha takala nga maanḓa ndo mbo ḓi fhiwa dziṅwe threksuthu nnzhi dza tshikolo na dza vhana vha tshikolo ndi tshi ola madzina a tshikolo mphalaleni high school ndi tshi khou vhea na dzi emblem na dzi logo haalani masheleni ane ndo vha ndi tshi a wana oṱhe o vha tshi ya ngeni kha mukegulu makete maṅwe a hone nda tshi swika hune nda tou rini ndi songo a fhiwa tshanḓani heyo tsheke yo no khou ṅwaliwa kha isheke itshi ṋekedziwa mukegulu hafhaḽani makete zwa ita uri ni ṋamusi ndo shuma masheleni mangafhani oṱhe a ya hangeini kha mukegulu vha vha vhone vho no holela nṋe uri ni zwiṱukuṱuku zwine vha vha vho kuvhanganya makete zwi tshi ṱangana na zwine nṋe nda vha ndo kuvhanganya nga vhutsila hanga zwi kone u ri unḓa nṋe na vhana vha miyanga nga iṅwe nḓila i u vha tanzhe hu tshimbila na vhuḓifhinduleli hunzhi u na vharathu hanefho vhane huṅwe a vha thetshelesi iwe a u fari matiti vharathu vha khou fara matiti u tea u vha u khou gidimedzana navho vhusiku na masiari ha pfini iwe u tshi khou dzhena hayani nga 8 kana nga 7 nga tshifhinga tsha mukegulu ene u kha ḓivha nṱha ngeni masosani u khou tea u bva sa mubebi uyo mu ṱoḓe u vhuye nae tshiṅwe tshifhinga zwi tshimbila na u ṱoḓa vhuswina na u nga u ita vhuswina kha vhana vha musadzi ngauri u ḓo thoma uri nee vhone nṋe vho nyamande vhange i tshulungoma vho mbeba wa khotsi anga vhone a vha khotsi anga vha tovha mukomana wanga zwino ni a ipfa heyo nyimele yo ralo fhedzi hai na tshanḓa nda ndi natsho ndi tshi kaidza nga maanḓa thuba ndi tshi fa thuba misp nda vhuya ndo hwala na musi ndo no thoma u koropa nda ndi tshi to uri ndi tshi to thoma u swika hune hoyu murathu wanga o tevhelaho nṋe kha vhatukana hai ndi tshi to thoma u to bvelela vha tshi to vhona goloi yanga vha a tshi mbo ḓi mu bata vha ṱhanga vha ri na khoyu vha mu posa nga fasiṱere ḽa goloi ra ṱuwa zwi amba uri ni zwi tshimbila na vhuḓifhinduleli vhunzhi u vha tanzhe kha muḓi une

Mafhungo a vhukuma, maambiwa a sa dzhii sia, na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga a ri tevhedzi muano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365, Craighall 2024 kana nga e-mail kha bccsa at napsa dot co dot za. U wana zwinzhi, kha vha dalele website ya www dot bccsa dot co dot za. Ro ḓi geḓa, ro ḓi geḓa kha Phalaphala FM. Fumbili wa minete ndi bva kha wara ya vhuraru ya vhumalo ndi Phalaphala FM ya koporasi ya Khasho ya ḽa Afrika Tshipembe ṋamusi ro ḓi geḓa na Papa Tie. Papa Tshile, ndi khou pfa dzina ḽa mukegulu ḽi tshi khou ḓa nga maanḓesa ḽi khou ḓo sumbedza uri vho shela mulenzhe nga maanḓesa kha uri ni vhe zwine na vha zwone ṋamusi kha ri ḓo lavhelesa eh, nga ṅwaha we vha vha vha tshi shuma nge pick and star ṱhoho ya nḓou he mushumo wa ḓo mm. swika wa fhela nga 1994 eh. o tshi fhela hanefhaḽa nga nṱhani uri makhuwa vha vha tshi vho phuluwa vha tshi vho mm. ṱuwa ngetho ya ḓo mm. zwo ḓa zwa kwama afha hayani nga nḓila ḓi ri khou lavhelesa uri mme mubebi wavho vhone vhe vha vha tshi tou vha thikho vho fara hafhaya nga masheleni u to vhuisa na na u ṅweṅwela na u ṅweṅwela hanga mbiluni hafha a tshi amba mukegulu afho na mushumo ha ḽo vha ḽi ḽikhuwa mani ḽo vha ḽi ḽikhuwa vha ḽa mukegulu hambi vho takalani mm. edith mukwevho mm. ha ḽo vha ḽi ḽikhuwa mani ha vha ḽa mukegulu zwo vha zwo vha anḓa U bva haningei vhuhadzi havho zwo vha anḓa, vha vhuya vho vha ya hayani vha tshi swikela kha khaladzi yavho zwo vha anḓa. Hai na na na na vhomalume anga vhane vha kha ḓi vha hone vho thetshelesa radio hafha vha a zwi ḓivha zwo ri ni hai takala no vha ḽikhuwa vha tshi ri ni kha ḓe nga ngeno muṅwe a ri kha ḓe nga ngeno a tshi pfuluwa ngeini ha tshikonelo a tshi vhuyelela makonde he a bebiwa hone takalani vha ri ri khou mu tevhelela A ri nga si sale. Ḓo vha ḽi ḽikhuwa. Muṅwe na muṅwe o vha a tshi funa u vha tsini na hwalwa ḽa mukegulu. Eh, Vho Dorini musi nga ṅwaha hoyo wa 1994 we a u amba hafho, zwithu zwi tshi vho thoma u shanduka, muvhuso houḽani wa tshiṱalula u tshi vho thoma u kulea miraḓo. musi wo no kulea miraḓo vhatholi vha mme anga vha vho swika he vha ri hai riṋe ri nga si tsha kona hafha fhethu mani inwi ri nga tou ni dzhia ri ṱuwe na inwi ni yo shuma na riṋe nga hangeni ngauri ri khou vhona kushumele kwa mafhanoni ku tshi ri fusha vho vha vho fhiwa vhuimo ha vhurangaphanḓa kha helani shopho no pfi pick estar helani shopho miss p yo vha i nga hafhalani a tshi khou tsitsa a tshi pfuka shoprite kha tshiṱaraṱa tsha shoprite tsho tsitsa tsha vhukati thu ya vhona thoyandho yashu aina zwiṱaraṱa wa vhuya amba tshiṱaraṱa tshikenoo tshi khou zwi ḓivha zwo ri ni ho khou ambiwa tshifhio tshe tshiḽa tsho tsitsa tsha shoprite ya vhukati u khou pfuka hafhanoni kha kha zwifhaṱo kana ndi zwa lida zwiḽa zwifhaṱo henezwi zwine tshiṱaraṱa tsha hone tshi dzhena hanefhaḽa shoprite ine ḽa ya vhukati Hu na phepho khei nga hafha kha tshanḓa tshawe tsha monde tsha tsha ula. A tshi tsitsa hu na iṅwe phepho ya vhuvhili kha tshiṱaraṱa tshine tsho vha tshi tshi ya tsha bvelela KFC ya kale hafhaḽa ho no fhedza ho no vha Space City. Ro iḽa badi KFC hafhaḽa nga maanḓa ḽa ḽi ḽikhuwa wo yo vha dalela zwi ḓivha zwo ri ni eh, eh, eh, bakete ḽi ḓo bva Eh, ḽa ḽa ḽa ḽa ḽa kfc hafhaḽani dzi tshi pfhi twenty mini mini mini piece hanefho ai ḽo vha ḽi ḽi khuwa vhaḽa mukegulu vha vha tshi shuma hanefhaḽa hu sathu vha heiḽani phepho hafhaḽani ho vha hu pick a star vho vha vha manedzha hanefhaḽa mukegulu thi ḓivhi zwa uri maḓembe vha vha vha tshi a itisa hani a u kuvhanganya tshelede ngafhaḽa fhedzi vho ri vha tshi swika ngeini makonde vha swika vha fhaṱa iṅwe nnḓu khulu nga maanḓa ha ro wela kha vhathu vhane hangeini makondeyani o vhona libig house ha ri to vhala mabig house ya vha hone na lami yanga vho takala ni ḽoale libig house and ro ri habe big house dza kale misp yo vha i tshi vha i two room i three room ni tshi vhona ungari ndi ḽiṅwe ḽiḓo ḽihulu badi musi ro no thanya vho hone ni khou thoma vhona uri hai he nnḓu ya fa uri yo vha isi big house mara vhaḽa mukegulu vho swika vha posa vha ri ni ḽi six room ḽavho ḽa dovha ḽa engedziwa nga kubaṱirumu na ḽikishi na ḽiṅwe ḽi sitting room ḽihulu keli vha dovha vha inga nga ḽiḓagasi ḽa veke heḽia ḽiḓagasi ḽa ḽi sa wanali muḓini ḽa vhuya ḽa inwe tshiḽa tshibogisi miss p hai howo makhuhani tshibogisi tshiḽa tsha muḓagasi wa nnḓa tsha ima howo makhuhani nahone ni tshi to vhalo ro funga gai ha funga gai ha funga gai nga iṅwe nḓila ndi khou zama u ṱalutshedza uri havha ḽa mukala havha ḽa mukegulu wa hashu Vho imaima nga maanḓa, vho vha mukalaha kha riṋe, vho vha mme kha riṋe, vha dovha vha vha mukalaha vha dovha vha vha mme kha mashaka avho, vha vha na vha mme avho, vha dzikhaladzi dzavho, na vhana vha vhana vha vhe vho dzi siblings dzavho. So mme anga i ndi ndi ndi ndi khosi ndi khosikadzi ndi ngazwo ndi tshi vha renda ndi sa fhedzi ndi tshi ri ni ndi mukwevho wa ḓadzha muila thakha muila phini mini wa tshulu tsha mikombo minzhi eish yeah. ah. kha ri ḓo dzhena afha kha muzika kho pfha upfhi musi ni tshi kha ḓivha eh, muṱuku wangei na ni tshi na bende kana na dzikhonani dzaṋu ni tshi khou imba ni khou lidza ṱho ya nḓou ḓo ri ṱalutshedza ho vha u khou itea mina henefho fhethu ho vha u khou imbiwani ho vha u khou lidziwa
ho vha u tshi vha u khou lidziwa zwigomboza mispi ho vha u tshi vha u khou lidziwa zwigomboza eh, ndo ḓo ndo wela kha vhathu vhane vho vha vha tshi rasa badi hafhaḽani villagini ya makonde nga maanḓesa zwezwi musi ivhili ḽo no ḽo no dzhiga kha mukegulu mushumo wo no fhela vha tshi vho thoma u rengisa magwinya makete hangeini hai ro vha ri vhathu vhane no laulea vho a u tsha tou laulea nga u tou ralo ngori ni eh, ni ḓo zwi vhona uri ni zwithu zwi tshi khou lemelavho zwi khou ḓi lemelela nṋe nda ndi tshi vusa vhathu nga matsheloni nga magomboza ndi ḓovha ndi khou lidza magomboza vha dzula tsini vha to zwiḓivha ndi khou imba ndo vhuya nda ri ndi tshi khou travel kana ndi tshi khou endela mashango ndi tshi to swika misina nga hangeini muṅwe munna muhulwane o ngalusaho wa nga fhasi ha hayani nga hanefhaḽa a mbidzelela upfhi vho manyaga a mbidzelela ri papathile ndo takalesa ndi khou ni wana murathu wanga ni a ḓa zwa na tshi ri vusa nga matshonotsholoni nga zwigombo dza ni khou imbelela kuṅwe kunyimbo kwaṋu kwa ha zwindini hayo wa ningo ya tshibonda ni khou lidzelela magombo sa so ya nda ndi tshi rasa nga maanḓa zwo thoma ni ngei vhuṱukuni zwa magombo za ndi tshi tou rasa vhukuma nda vhuya ra ḓa ra dzhoiniwa nga hoyu kana ra ra vha tshipiḓa na hoyu wanga mukwevho wanga mukwevho ndi hoyu we a vha a producer ya worship house for tshifhinga tshilapfhu a dovha a vha producer ya vho lufuno ḓagaḓa for tshifhinga tshilapfhu o ḓo swika ndo lidza naye magombodzo afhaḽa hayani wanga mukwevho ndi ndi ndi ndi to zwi amba ndi tshi ṱongelela uri ni mashaka nḓila ndo lidzanaho magombosa
ngauri vho namba mamba nga mafhungo a mashaka nḓila ende ndi mm. khou pfa shango ḽavho vha tshi ḓihudza ngalo nga maanḓa mm. huna vhathu vhane vha tshi bva kha mashango ane vha bva khao musi vho no aluwa kana vho no vha zwikhuwani vho no ḓikhaḓa na vhona vhafhio na vhafhio vhavho a vha tsha amba uri vhone vha bva gai vha siko uri vendor haningei vendor vendor eh, zwino vhone vha khou sumbedza eh, u amba nga maanḓesa nga shangoni ḽa makonde hafha shangoni ḽa makonde ho bva vhathu vhanzhi nga maanḓesa vhathu vho no tonga vho shaflas vho philip tshililo vho tsire mm. magalela vho ramsey ram malaṱa vho azwi mm. vhavhindo 30 mm. murepa na vhaṅwe vhanzhi eh, u tou amba ndi u pfa nungo na vho burning soul nepal kha ri ḓo lavhelesa uri zwo vha ṱuṱuwedza nga nḓila um eh, u aluwa makonde ndi nga amba uri ni arali no tshi pfhi ni zwithu zwi a fhirela sa izwi ndi songo bebiwa makonde nṋe u aluwa nga makonde E, dzi phaṱhutshedzo dza ṅwali dzo nnela ndo uri ndi tshi swika makonde zwa vhukuma kuma kha musi ndi ngauri ndi he mme anga vha bebi ya hone e, e, e, nga makhulu anga vho madzanga mukwevho e, ndo uri ndi tshi swika makonde nda vha ndi khou tou swikela nṱha ha zwivhuya nda vha ndi khou tou swikela nṱha ha tshisiamelo tshe ene muṋe ṅwali eh, u hula u tshi khou lavhelesa vhathu vho no nga vho shafulas ragimana vha tshi khou riedza kana vha khou ita nḓowenḓowe kha tshipuḽaṱa ndi khou ḓi tou tshi humbula tshiḽa tshipuḽaṱa tsha tshi tsini na badanyana ri tshi swika ri tshi ṱolela hanefhaḽa nga mabuli vho dzula eh, vho wilson dzebo vho vha vha tshi fara ndi ḽi bas guitar kheḽi Eh, arali ndi sa khou khakha vho philipi tshililo wa vha tshi fara na e, na iṅwe tatara hanefhaḽa na keyboard vho dzebu futhi vha vha tshi fara na keyboard ene muṋe shaflas ragimana o fara katara hanefhaḽa ri khou vha lavhelesa fhalani hu na muṅwe o fara dzi ḓirama khoyo na ndi tsheni mukwevho ndi ndi ndi ndi ndi khotsi munene wa wanga mukwevho vho fara dzi ḓirama hanefhaḽa ri khou vha ṱalela nga tshibuli zwo nṱuṱuwedza nga maanḓa hezwiḽa zwithu ndo vha ndi sa zwi ḓivhi uri ni ḽiṅwe ḓuvha na nṋe ndi ḓo vhuya vho nda welavho kha vhathu vho vho no khou pfhi ni nambi dza hayani makonde ende wo vhuye wa amba nga zwilidzo a u pfhi marimba to vha zwiḽiwa vha kha vhone fhaḓa vha guda ka marimba misp um eh, zwo tovha zwithu zwo dzhutela dzhutela na u funesa vho zwithuvho um naho ndi si nga si tori vho ndi a eh, eh, tota nga nḓila ine nda fushea ngaho fhedziha ndi a tota ngauri kha vhunzhi ha nyimbo dzanga marimba ndi a tota a thetshelesa dzindwindwindwindwindwi hu na marimba anga manzhi ha vha na marimba avho wanga mukwevho ha vha na marimba a producer bless nṋe marimba ndo a gudisiwa nga muṅwe munna we a vha tshilisa kholomo angeini ha hashu a tshi pfhi betuwele O vha a tshi lisa kholomo dza mianga tshifhingani tsha kale. Zwezwi ro ya malisoni hanengei uri kunga, o vha a muthu wa u vhaḓa-vhaḓa zwithu zwawe, a tshi ḓi vhaḓa, a tshi ri vhaḓela na zwigoloi zwa dzithoi a na marimba awe hanefho. Nda a guda hone khae. Nda dovha nda ya nda a guda kha muṅwe munna o no pfi Taurai. Houḽani munna o vha o ḓa a khou ḓi shambila-shambila hanefha. Vhoṱhe avha vhathu ndi vhathu vha seli. Hoyu o no pfi Bethuel u bva Mozambikwi, hoyu o no pfi Taurai u bva nga hafho Zimbabwe. ndo a guda hone nda totela hone 0860002503 ndi khou tama vhone vha tshi vha tshipiḓa tsha nonḓa nga mishumo vha vhuse papathile mbuso iṅwe na iṅwe ro ḓigeḓa naye zwa zwino ri vho mu ḓivha khwine i sala tshi swika magumoni no mbeka mishumo hayi ḓovha ri tshi vho tou ri na nṋe ri tshi vhudziwa upfhi papathilani ya vha ḓivha ra to ṱalutshedza uri are vha ḓivha vha bva makone zwa ḓa zwa tshimbila nga nḓila zwa tshimbila nga nḓila e, khamusi ndi khou ṱoḓa tou ḓivha fhedzi na uri Ndeme ya muzika wa vhurendi nga maanḓesa kha riṋe sa lushaka lwa vhavenḓa ndi ya ndeme nga nḓila ḓe ngauri hu nga ḓi bikiwa muzika muṅwe na mm. muṅwe fhedzi hoyu une vhone vha u bika u ri humbudza hayani mani ndi mm. muzika une ndi ri na maipfhi kutambele kwa maipfhi mm. ri vha ri khou tou vhupfa vhurendi ndi ngani zwi zwa ndeme um vhurendi ndi vhufa hashu vhurendi ndi vhufa hashu nga murahu ha ramuzika muṅwe na muṅwe hu thoma murendi u thoma murindi kha ramuzika muṅwe na muṅwe ramuzika muṅwe na muṅwe ndi murindi na musi a tshi ṅwala u ṅwala tshirendo a kona u tshi isa kha vhuimbeleli hezwiḽani zwine ramuzika a vha o ṅwala a tshi khou zwi imba hafhaḽani misp zwi vhidzwa pfhi vhurindi vhurindi ndi vhufa hashu vhurendi ndi riṋe vhu ṱalusa riṋe vhurendi ri kona u ḓi ṱalusa vhubvo hashu, he vhomakhulukuku washu vha kanda hone, musi ri tshi amba na vha matongoni, musi ri tshi amba na vha haningei vha kule-kule na vhane a ri vha ḓivhi, zwi bva vhurendini, ri amba navho nga vhurendi. Ndi ngazwo ri tshi nga ri a hwelwa no hwelwa. Ndi tshi dzula fhanoni, ndo dzhena fhanoni ndi tshi khou gidima nga maanḓa. Na musi ndi tshi dzula, nda ndi sa kholi uri ndi ḓo kona u bvisa ipfi ngo rali arali o zwi pfa. Ndo vhidzelela na maḓi lunzhi, ndi ngauri ndo vha ndo hwelwa. ndi tshi khou ḓifhelwa nga zwa hanga ndi vhurendi vhurendi vhu ṱalusa riṋe vhu ṱalusa vhubvo hashu ndi ndi ndi ndi ndi zwithu zwine ri tea u ḓiphina ngazwo 0860002503 ndi madekwana phalaphala 0860002503 kana vha shumisa facebook ndi phalaphala fm ri nano misi yoṱhe x atmosphere underscore dj phalaphala

Eish, a vho ngo tou pfala zwavhuḓi vho ṋekekwani kha vha ḓo dovholola mbudziso Ah, thi ngo tsha tou vha pfha zwavhuḓi fhedzi vho amba mafhungo a zwigombodza kha vha ri ri pfukela kha muṅwe muthetshelesi uri eh, ri kone u pfesesa uri mbudziso i khou ri mini 086 3 025 03 ḽa kovhela ah ndi khomba na nnyi

Eh, ndo vhuya nda ṱoḓa u vha murepa msp
ndi kone u ḓivhusa uri vha vha khou ṱoḓa u repa nga vhurendi yane Eh, ndo vhuya nda ṱoḓa u vha murepa khamusi ni ra ḓa ro dzula hafha na murepa ndi khou ita so na zwanḓa msp ndi tshi na vhurukhu ho dzula nga ngeini wa u ḓivha zwino i eh, vhu- vhurepa ndi nga si ye khaho eh, hovhu ha ha tshivenḓa eh, na na na uri ni musi zwezwi ndi tshi khou lingedza u ṱoḓa u ḓiwana, ndo vhuya nda swika he nda vha ndi tshi shavha nga maanḓesa u u pandamedza buḓo ḽanga heḽinoni kana vhutsila hanga hovhunoni he nda fhiwa ndi tshi khou shavha uri hangeini hayani ho no vha na vha Saul nṋe phawe ndi murendi wa kale na kale ndi lizhaka nḓila ndi tshi sokou pfha u nga ri ni zwine nda ḓo vha ndi tshi khou ita ndi ḓo nga ndi khou edzisela vhone phawe Ndarai, ndi khou tou repa, ho no vha na murendi hafha Makonde. Remusi a nkhanela, o elwa badi oḽa muswana. A ri, Nei mukomana wanga. Ha, ndo, ndo ḓi tou lidza na, na, na ḽidzhingili a tshi khou bvumela ri gwedzhoni, ro dzula gwedzhoni. Ri tshi tsa tshiḓashu eh, tshifhinga tshoṱhe a tshi ḓo thetshelesa Lucky Dube. U funa nga maanḓa nyimbo dza Lucky Dube, so ri u ambulula. Hai, khezwi ḽa ratsa ri tshi tamba dzhingili hanefha, zwezwo a tshi khou ḓi mmbona ndi tshi funa nga maanḓa vhurendi. Vhurendi ndo vhu funa ndi kale nga maanḓa u bva vhuṱukuni. Then nga ndavha yeyo ya u shavha unga ndi ḓo nga ndi khou edzisela vhoṋe phawe, nda mbo ḓi thoma hezwo zwa u repa. Ramsey a nkhanela a ri, He-e, kha vha rekhode vhurendi mm. ndi hone havho ndi yone nḓila yavho u bva tshi tshetsho nda laṱa hezwiḽani zwithu zwa vhurepa na zwoṱhe e, kha mapiano ndi fhindule ngo ṱavhanya mbudziso ya mapiano ndi na luimbo lwa mapiano ndo fitshara rascanly ndi tshi khou tou renda A thi ngo ṱuwa kha khethekanyo yanga kana kha category yanga kana kha genre yanga, a thi ngo i shavha ndo vha ndi tshi khou tou renda and ndi lwombo ḽa vhukuma hanefho kha kha eno mapiano. Ndi na luimbo futhi lwa deep house lune lwa pfhi Kule lu funiwa nga maanḓa hafhanoni kha khasho ya Vhewe mcp, holwo luimbo lwo no pfhi Kule a lu bvi fesheni lwo kunda ndingo ya tshifhinga. Ndi nga si ṱuwe kha hoyu muzika wa vhurendi ndi nga si dovhe nda imbelela zwiṅwe zwithu ndi nṋe zwi tshila nṋe zwo ngwana zwa dzula fhethu ha vhuḓi ndo zwi fha vhudzulo ndi ḓo fa ndi tshi pfhi papathile wa murendi 086 3002503 lokovhela
na na vhela ah ndi khomba nenyi ralugile matshipholisa muthu wa vhathu nga bva tshau Mhm, mbudziso

hai vha ḓo thetshelesa radioni mbudziso khe um miss p na na muthetshelesi o vhudzisa mbudziso hafho nnḓa um hafha kha muzika eh, muzika vhaṅwe vhathu khavho ndi mushumo vha vha vha khou bva vha tshi ya mushumoni mushumo muṅwe na muṅwe u tea u vha na manedzha u tea u vha na muthu o u ṱhogomelaho u tea u vha na muthu o no u dededza zwi ita uri ni u sumbe nḓila musi u si na manedzha zwi a konḓa uri u ḓi takule zwi a konḓa uri u ḓi swikhisedze huṅwe fhethu ho imaho nga uri u si na manedzha nga iṅwe nḓila muzika ndi mushumo mushumo muṅwe na muṅwe u ṱoḓa minidzhere o no kona arali vhone vha tshi kona vho ḓi manedzha hai ndi tsha muthu kha vha ḓi manedzhe nṋe a thi na manedzha um manedzha wanga ndi nṋe muṋe na muthu wanga Mm, mufumakadzi wanga ndi ri to ḓi manedzha riṋe vhane ende khamusi ndi ngazwo zwithu zwashu zwi tshi nga zwo ri slowi nyana zwi khou ṱudza zwi khou tou dede zwi khou ita de dede dede ṅwana u khou vhona khou dededza ṅwana ee eh, ngauri a ri na manedzha so and a ah, thi vhoni ndi tshi tama u vha na manedzha ngori kha nṋe zwino ni vhoi ndi mpho nda ifhiwa nga mudzimu na vhadzimu a ah, thi thu to ṱoḓa vho manedzha ndi na zwithu zwinzhi zwine nda khou ita zwine hezwi nṋe zwo luga zwo rali ngauri vha namba vha amba nga mafhungo a uri a si vhone vha vhoṱhe vhane vha khou manager vhathu vhanzhi vha ḓivha vha khou ḓivhudzisa uri vha tshi khou vhona papathile vha na muṱana vha na vhana na um eh, miss p papathile ee u na muṱa um u na muthu u na vhana zwa guma hanefho zwa guma hanefho 0860002503 eh hafho zwino nda ndo ri ri ḓo amba ngazwo musi tshi swika magumoni fhedzi ngori vhana vha vhafuka khalo zwi amba zwori mafhungo ndi anayo mutshilisi wa phalaphala fm ri khou dovha fhura vhuya ri ḓo vha ri tshi khou vhala mbudziso dzavho na u dzhia ṱhingo dzavho kha 0860002503
phalaphala fm i vha ḓisela tshi- tshi- tshivenḓa music awards tshima tshima u dzhenela ho vula vha nga wana fomo dza u dzhenela u thoma nga musumbuluwo wa dzi 23 khubvumedzi u swikela dzi 31 tshimedzi 2024 vha fanela u vha vho bvisa muzika u bva khubvumedzi 2022 u swikela khubvumedzi 2024 Musi-

vha ḓo zwi wana kha fomo hmm? yo fhedza okay
ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm na dzina ḽi ḽa hone nga nkona musi ro ḓigeḓa na papathile nomboro ndi 086 302 ngauri vho amba uri vha na muḓa kha ri ḓo lavhelesa uri muṱa ndi wa ndeme nga nḓila ḓe um Muṱa ndi wa ndeme nga nḓila ya uri ni u fhaṱa munna, muṱa u fhaṱa munna, muṱa u fhaṱa mufumakadzi. Munna a si na muṱa u nga nngu i si na mulisa, i ya xela ya ḓi dzhena kha dzi mbudzi dziṅwe ya khadiwa ya dzhena kha ḽiṅwe danga ḽa vhaṅwe ya ḓi khadiwa nga u ralo nga u ralo. Zwino muṱa ndi wa ndeme kha munna ngauri u fhaṱa munna, u tshaneḽa munna, u ṱuwa straight wo tou ri tswititi u tshi humbula na uri ni habe vhusheleni vhuṱukuṱuku vhune nda khou vhu shuma, hu na vhana ngei hayani vho no khou tea u ḽa, hu na mufumakadzi hangei hayani o no khou tea u ḽa. Muṱa u khou tea u fhaṱiwa, zwi khou tea u naka, u khou tea u vhonala u tshi penya. Muṱa u u ndi wa ndemesa nga maanḓesa, ndi wa ndemesa nga maanḓesa. Vhanna vha si na miṱa vhunzhi havho Ha wa vha sumburi ha muṱa wowo zwi a lemela zwithu a u tu vha vhona direction iwo hupfi ni ntsumbedzeni munna wavhuḓi wa vhudele ane a tou vha na mbindele tshilombe vhukuma ndi ḓo ni sumbedza mufumakadzi wawe no zwi pfa vhewe ri maleni ri maleni ngo ṱavhanya no zwi pfa uri ri kone u ni khada zwavhuḓi Eh, kha kha ri ḓo lavhelesa eh, mafhungo a vhubindudzi Hey. ri ḓipfa vhathu ri tshi khou ḓi zwi ambura zwavhuḓi ḓipfa vhathile vha tonga ri a vha tu vhesa hafha kha muzika tshoṱhe tshoṱhe mm. kha mafhungo a vhubindudzi vhavha vha tshi khou ita mini eh, nṋe ndi ouna khamphani kana ndi mufara bono ndi mutumbuli mufara bono wa khamphani i vhidzwaho takalani group ndo i neima kana ndo ifha dzina eh, i tshiedza dzina ḽa mme yanga vhane vha vha takalani ndi mufumakadzi wa vhane eh, ndi khamphani ine i shuma nga logistic i dovha ya shuma futhi nga security, i dovha ya shuma futhi nga mafhungo ndi dovha nda vha matshonise futhi ri vha ri tshi khou phusha zwithu zwo yaho nga fhambanana ri dovha ra ḓivha vhona dzi property dzine ri khou hirisa vhathu vha u dzula ngomu khadzo ri dovha ra vha futhi na zwithu zwiḽa zwino vhidzwa upfhi ni zwipfhi mini hezwi zwa hafha . hezwi zwa Korea eh hezwi zwa Korea zwine u ya vhidzwa kha dzi khamphani dzo imaho nga uri goloi dzavho dza hiriwa dza endisa zwithu zwa vhathu nga u to ralo nga u to ralo hu na mulaedza ndi khou bva kha munna ndi re ndana ri ndi vha pretoria hane ndi musunda ri miyane nṋe ndi khou tou ṱuṱuwedza vhathu uri kha ri vote tshiphuga tsha satma awards tshi vhuye venḓa arali ni khou teledza u vouta rengani airtime ni to mu sendela u ḓo vouta ene muṋe a fhedza nga uri nda ndi khou ḓo ri lavhelese itshi tshiphuga tsha satma awards mm. e, a vho ngo nangiwa kha category nthihi fhedzi mm. a vha vhoṱhe avha no khou vhono na vhathu vho no tonga vho nkhuleko madonsela mm. vho luyanda dzhavhulile mm. eh, kha tshiṅwe tsha tshitengwa tshe mm. vhone vha nangiwa khatsho mm. eh, tshine tsha vho ri muthetsheleso wa phalaphala fm ndi best traditional praise na best tshivenḓa artist mm. zwi amba mini kha vhone eh, kha nṋe zwi amba zwithu zwinzhi kha nṋe ndi u tumula maṅwe a dziṅwe dza dzi boundaries dzine dzo vha dzo ima hafha phanḓa zwiṅwe zwa dzi mbondo dzine dzo vha dzo ima hafha phanḓa kha kha kha hezwi zwine nṋe nda vha zwone u nangiwa nga maanḓesa kha yo khethekanyo ya yamba ya best traditional praise singer i to ṱalusa nṋe sa murendi Ndi, ndi, ndi zwithu zwa nṱhesa nga maanḓa zwo nangiwa kha dzisathimaawadzi. Zwo mbonyolosa, zwo dovha zwa ita uri ndi dzhiele nṱha mushumo wanga une ndo vha ndi sa u dzhieli nṱha u swika hanefho hune nda humbula uri ni ndi nga vhuyavho nda khethiwa na vhathu avho vhe a vha vhala South Africa kana Muzanzi ḽoṱhe heḽinoni kana Afrika Tshipembe ḽoṱhe a si Satma Awards dzi nationala a si dza hayani fhedzi venḓa ndi dza vhathu vha 11 vhane ra vha navho hafhanoni kha kha shango ḽashu ndi dza province he mavunḓu anoni a 9 ane ra vha nao hafhanoni so ndi zwithu zwihulusa nga maanḓa so ḓiwana wo khethiwa hafho kha ri ḓo u lavhelesa mulaedza une vha vha na une vha nga u sia na vhathetshelesi vha phalaphala fm musi ri tshi khou khunyeledza nyambedzano yashu um
nṋe ndi muthu wa amba nga maanḓa mcp fhedziha ṋamusi ndo lingedza tshoṱhe uri ndi ri gagaga um mulaedza une nda nga u sia na vhathu hafho nnḓa nga maanḓesa vhatevheli vhanga na vhane a si vhatevheli vhanga na vhane ndi hone vha khou thoma u tevhela zwino ndi uri ni ndi khou livhuwa zwinzhisa zwe na dzhia nṋe na rano nnyita muthu Ndi si muthu hangeini nnḓa na ntakula, ṋamusi ndo dzula khezwi kha ro ḓigeḓa hafhanoni, ndi nga thikhedzo dza vheiwe, ndi tshi ṱudza na ḓa na nkaidza na ri ni hei phaphathile a vho ngo fara yone hafhanoni, kha vha lingedze uri huṅwe nda ita zwi sa ni takadziho na ḓa na mmbudza nda ni thetshelesa nda ni fha nḓevhe, ndi vheiwe no mphaṱaho no nnyitaho muthu, ndi zwi livhuwa zwinzhisa nga maanḓa. Ndi tshi ri ni ḓani u ntikedza-vho kha hedzinoni dzi sa thu maawadzi, ni nthuse ndi ye ndi vhuye natsho tshiphuga hayani ndo tshi vhea mahaḓani. Hezwi ndo tshi vhea mahaḓani ndi ḓo vha ndo hwala vheiwe sa Vhavenḓa, ngauri tshi fa ndi khou vhuya natsho ndi tshi khou khomphitha na vha dziṅwe tshaka-vho nga ngei, ndi tshi tou vha Muvenḓa ndi ndoṱhe-vho. A ni nthusi-vho Vhavenḓa vhanga, ndi vhuye ndo tshi hwala mahaḓani ri tshi pembela ri tshi ri, Ii, Ii, Tshutshuu ndi ṅwana ndo vhuya, ndi matakadzambilu, ṅwana o bebiwa o aluwa, o vhuya na tshiphuga mahaḓani. Vhaṅwe vhoṱhe vha khou ḓivhudzisa uri vha voutha nga nḓila ḓe vha vouthisa. Ee, u voutha Miss P hafhanoni uh, vha tshi khou voutela papathile a vha mvothele vha sms uh, 068 satma 19 uh, vha khou sms kha 32436

ndi khou livhuwa nga maanḓesa tshifhinga tsha vhotira nda ndi khou livhuwesa zwinzhi khezwo mnditsheleso wa phalaphala fm na musi ro ḓivha papathile khwine ndi na vhutende no fhufhela uri hafho hune vha vha hone vho lindela u pfha tshi ri kanzwa mani vha ḓo pfha vhone luambo lu a ḓifha hezwi vhaṅwe vhathu vha tshi ri vhone a tshivenḓa luri kana vha vha khou sokou tshambisa zwiṅwe vha ḓo zwi pfha uri luambo lwashu lu ḓifhani kha vhaḓe vha livhuwe vhone vho vha tshipiḓa tsha lombekeamushumo u bva kha miss p na mveledzi jones mr lava lava musi ro mbekamishumo tshi swika magumoni ri khou amba fhungo ni awara ya vhuṱahe ha tevhela mbekamishumo ri a dzedza zwa zwino khe vha papathile ro ḓigeda ro ḓigeda na miss p kha phalaphala fm ro ḓigeda ro ḓigeda na miss p kha phalaphala fm

ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm
wa tshishonga muhuluhulu wa shango wa nanga ya musuku na ngoma ya maḓembe zwine zwi hulila a kunda ndwani muvhei wa mahosi Ngee. ndi mundalamu wa lutsiki ndi mundalamu wa lugombolo ndi mundalamu wa lukombo luṅwe Ndilafhedzwa ndo nga enda ndi mbilu. tshi bva dza ṱandawela fondwe nṋe thilimiwi ndi mukololo ndi dukaduka ḽa takalani na mpiriseni nyamande wa mundalamu ndi muvenḓa ndo bikwa na ivivi ḽa vhibva nṋe nda sala ngomu bodoni ndi ro ḓigeḓa ro ḓigeḓa na miss p kha phalaphala fm rodigena rodigena na miss p kha phalaphala fm i sa tendi ndi tshi ṱuwa nda ni sia naho inwi no ntsia ndi laṱedzwa nga mbilu yanga i sa tendi ndi tshi hangwa ḽa no dzina Naho yaṋu mbilu dzina ḽanga yo hangwa, ndi laṱedzwa nga muhumbulo wanga, u sa tendi u laṱa ḽaṋu dzina. Ndi laṱedzwa nga mbilu yanga.

na langa zwi sa tendi u lukuluwa
Hmm, iṅwi wei zwa fhela zwo fhela nṋe ndi kha ḓivha onouḽa we na ri o sekena sa lufheṱo na musi ndi muhaga nge iṅwi na nyita muhaga